Dan il-programm huwa miġjub lilkom grazzi għall-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd, l-Ikel u d-Drittijiet tal-Annimali. Il-lejla t-tajba u nilqgħukom għall-ewwel episodju mill-ewwel Barbecue League illi qed isir fil-Gżejjer Maltin. Hekk hu sinjuri, b'kollox se nagħmlu magħkom tlettax-il ġimgħa sħaħ. Tista' tgħid is-sajf sħiħ magħkom, tajjeb, din il-kompetizzjoni sħiħa. fejn ħa naraw timijiet ta' chefs li ħa jkunu qed jissieltu permezz ta' platti differenti sabiex xi ħadd minnhom ikun inkurunat rebbieħ. Importanti li l-platti kollha jiġu msajra. Fuq il-barbecue anke la. Issa, ħa jkollna nies illi ħa nħalluhom mal-ewwel, anke llum stess, u ħa jkollna oħrajn illi ħa jibqgħu magħna sal-aħħar. B'kollox għandna tlettax-il tim. illi ħa jkunu qegħdin jilagħbu fuq dawn il-barbecues ta' warajna. Dejjem jinqalgħu jinqalgħu sakemm uffiċjalment fl-aħħar nett wieħed biss se jkun qed jilbes il-midalja uffiċjali tar-rebbieħ ta' The First Malta Barbecue League. Barra minn hekk, it-tim rebbieħ ħa jkun qed jirbaħ ukoll pakkett ta' rigali straordinarju. Arawh. Il-premju finali jinkludi kċina ta' barra inkluż il-barbecue u aċċessorji pprovduti minn Bull Europe u kompluta bl-irħam grazzi għal Chili Marbles b'valur ta' ħmistax-il elf ewro. Mejda magħmula kompletament bl-irħam b'valur ta' tlett elef u ħames mitt ewro grazzi għal Chili Marbles. Sistema ta' reverse osmosis grazzi għal Bridgepoint b'valur ta' erba' mitt ewro. Hamper ta' ħut grazzi għal Azzopardi Fisheries. Hamper ta' laħam grazzi għal Churchill Butcher. Hamper tal-ħajn grazzi għal George Borg Limited. Voucher għal prodotti Sacotex grazzi għal Flamingo. Hamper ta' ħxejjeż grazzi għal Mafimex. Hamper bi prodotti Fiorucci grazzi għal Attard and Co. Hamper ta' xorb grazzi għal M. De Majo Wines and Spirits Limited. Għażla ta' prodotti Mighty Nuts grazzi għal M. Brand. Flixkun Limited Edition Gran Cavalier Sirach Jeroboam grazzi għal Emanuel Delicata. Il-valur totali tal-premjijiet hu tal-fuq minn 20,000 ewro.
U dawn huma l-erba' timijiet li ħa jkunu qed jitqabdu llum, jgħaddu tnejn biss. Nibdew b'tim interessanti, Strangers on the Grill, għandna lil Oliver Bennett u lil Gillian Anderson.
Okay, we're good. I am Gillian and I am from England and Jiena m'iniex Barry, isibni Oliver, u minn Ħal Qormi, hawn Malta. Actually we just met strangers on a grill, that's our new name, we just met, you know, just love at first grill. Kwarti ilu.
It-tieni tim tal-lum, Master Grillers, Luke Paċ u Daniel Zarafa.
Dejjem int l-ewwel. Jiena l-ewwel? Mela. Tajjeb. Aħna Master Grillers. Jew mhux it-team. Sorry. Tromba. Narġgħu. Jiena jisimni Daniel. U jiena jisimni Luke.
Aħna ilna nafu xulxin minn mindu kellna seba' snin. Bdejna l-Iscouts. Iva.
Konna noqogħdu faċċa ta' xulxin u qisna trabbejna flimkien. It-team li jmiss, Sharon u Manuel Borg, Wine and Bones.
Mela jiena jisimni Sherin, it-tifla ta' Manwel.
U jien jisimni Immanuel Borg, missier it-tifla.
Mela l-isem it-tim għażiltu jien. Mela, ir-raġuni partikolari, mela l-ewwel nett jismu Wine and Bones. Ir-raġuni partikolari għal xiex għażiltu, Għax missieri jasal l-inbid u jiena għad ma mmexmixha.
U jmiss issa i-fratelli Pirrone. Għandna lil Mauro e Alessandro.
Jiena Alessandro. Jiena Mauro.
Aħna aħwa. Even jiena sold bi minħabba dik il-mossa tal-meh li qed jitfgħu hekk. Jien jogħġobni Aaron Aaron Franklin, jogħġobni ħafna l-mod ta' kif jagħmel l-ismoking tiegħu tal-laħam, jiġifieri impressjonanti. L-isem tat-tim huwa Fratelli Pirrone, ovvjament peress li aħwa u għandna l-kunjom Taljan, iddeċidejna li flok nużaw aħwa, nużaw il-kelma fratelli. Issa aħna nieklu kapaċi. Għax nidhru. Però niġġudikaw lilkom mhux daqshekk. Allura għandna l-min jifhem, mhux hekk. Iktar ninqalgħu biex indaħku, ejja ngħidu hekk.
U allura li għamilna, peress li ma tantx ninqalgħu, iddeċidejna li għal kull programm nistiednu xeff biex ikun hu li ħa jduq. l-ikel li se tippreparaw intom. Toqtluhulniex, eh? Jew tajba jew ħażina din, ma nafux. U allura, sinjuri, nippreżentaw hawnhekk fil-arena tagħna lix-Chef!
Sinjuri u parteċipanti għalikom Daniel

Mbagħad għamilt eżempju l-ewwel sentej tlieta hekk dishwasher u affarijiet hekk u helper, u mbagħad bdejt insajjar ta' xi twenty two, twenty three naqa' late bloomer kont fil-kċina. Ifhem, l-istil tiegħi nbidel ħafna, qabel kont kont iffissat fuq il-burgers, nagħmel ħafna burgers u burgers differenti bit-truffle u bil-wagyu u bil-foie gras u hekk, imma issa qlibt naqra, issa bħalissa fuq Asian qbadt. Għal sushi, noodles, tè panjaki, nħobb ħafna l-laħam u nħobb inbiddel għal cuisines differenti, taf kif? Meta nara n-nies ikunu bilqgħeda għandi jieklu u narahom qed jieħdu pjaċir. Ta' jiġi jgħidlek proset jew hekk jew vera ngħid għal inqas qed nagħmel xi ħaġa sew, mhux stess sigħat kollha għal xejn. Il-ħolma tiegħi, il-ħolma tiegħi li jkolli ġiex tipi ta' restaurants oħra, nixtieq ikolli Lido, nixtieq ikolli club, hekk ħa nkun haqqat id-dreams tiegħi. U nħolma tiegħi li jkunu kollha successful immur tajjeb u.
U nilqa' lil Daniel prosit ta' l-entrata u ta' ismek għax xtaqt ngħidilek. Bdejt nissi nara ta' kif dħaltek. U nilqa' lilek għal bar iż-żgħir tiegħi. Kemm għandek ħelu, prosit. Għandi ħelu, għandi ħelu. Illum ħsibt biex inħares lejk jien u ngħid xi drink imur, xi drink imur. U jiena għadt ara għandi hawnhekk Tanqueray Sevilla and Tonic.

U dan hu r-riżultat. Hekk jogħġobkom, hekk jogħġobkom. Jien għandna nixrob magħkom, eh, ma ċin ċin. Cheers. Mhux xogħli għad mhux suppost tixrob. Ejja, ejja.
Tajjeb, ha? Proset. Tajjeb.
Naqa garnix kellu bżon. Eh, Ejja, veru. Ejja, ma kont maġġel, kont maġġel, kont maġġel. Tajjeb.
Illu għan kont ġudika n-nis. Eh, hmm. Pratikament inti ġili għamil programmi da tip, le, ġifiri, kif tħossok, ek, eh, fuq barbecues għed t-ġudikom?
Efhem, mhux ħaġa sabiħa jekk. Qed iddejjaq tagħmilha.
Efhem. Kont naqtak tu gost. Eh. Le, ma nħux gost imma. Hopefully ma maqdar il-ħadd illum, hopefully jkunu kollha tajbin. U tażel l-aħjar. Ma xi ħadd irid jitlef. Ma fl-istess ħin nixtiequk li jekk kun qed jagħmlu xi ħażin. Le, jiena onest, jiena jekk ġejta u ħankun onest, tifhem huwa xogħli li ngħid il-verità. Sejna bħala niġġudik iktar fuq in-nisa ta' madwar id l-drajta dik Nagħmlek nagħmlek tabbi int. Le jiena kwiet. Le le, xogħol biss. Xogħol biss, xogħol biss.
Tatus jaqilha. Eh? Tatus, staqt tinsasik xi ħaġa. Għidli. Taf, għax issa għandek numru mhux ħażin. Li kienet l-ewwel waħda. Għandek number? L-ewwel tatu li eh. Għawek, eh, damel għawek. U l-ħar wahda li għamil.
L-ħar wahda li għamil. Le, l-ħar wahda għamil ta' rasi għawek. U
Major li tagħmel tatu frasek naħseb. Weġġajt ta' fija, blackout tani. Ħadd kompli? Le, da sek.
Isma' dan, x'irid ikollu platt biex lilek joltok? Mela, irid ikun kreattiv, dik one. Il-flavor importanti ħafna, ħafna, ħafna. U l-presentation irid ikun sabiħ ukoll, ifhem. Barbecue food usually ma jkunx daqshekk presentable, allura
iktar il-flavour qed ikun importanti. Isma', minn hawn ħa nqajmuk, tajjeb, ħa mmorru fuq il-mejda, mela dak tista' ġġorru miegħek dak tiegħek issa. Ħa mmorru fuq il-mejda fejn iktar tard inti ħa tpoġġi. Please note illi dik il-mejda ħa jkun qed jirbaħha wkoll xi ħadd mill-parteċipanti. Mejda tal-bliet ħa ngħidlek. Iva, ġiġa qalli għaliha.
L-ħaki.
Tlaqna hawn.
Ejja, ħana hawn se jsajru.
Fidek. Domna għat-tema tal-lum xa tkun?
Mela, l-lum il-chefs tagħna iridu jsajru Beger. Eh, eh, eh, law. U mela, sinjuri, lestu rwieħkom għall-sfida il-burger għandkom il-mint impressjonaw, għeridu. Sejna ħobbu ħafna, ġifiri. Mux jek. U xejdu la bil-Malti di. Pulpetta.
Tgħallimt xi ħaġa llum.
Il-burger illum insibuhom lesti ħafna drabi, però li kieku kellek tagħmlu mill-bidu u tagħmlu bħal ma kienu jagħmluh ir-Rumani, allura storja oħra. Kienu huma li vvintawh. Kienu jħaltu kapuljat tal-majjal imbit bżar ħwawar u garum soss, jiġifieri ħut iffermentat. Il-metodu tal-lum ukoll jinvolvi taħlita, però ta' qatgħat ta' laħam ta' kwalità fina. L-għamla tal-burger jew il-pulpetta hija importanti immens fit-tisjira. Ftit huma dawk li ma jħobbux il-burger, għax anke vegetarian burgers jeżistu. Jiġifieri id-darba li jmiss li tkun qed tiekol burger, aħseb fir-Rumani u għid, Grazzjas, tjibi!
U sinjuri, nilqgħukom lura għal The Malta Barbecue League. U jekk qed issegwuna u qed tieħdu pjaċir, inħajrukom ukoll biex tidħlu fuq il-Facebook page tagħna u tagħfsu like The Malta Barbecue League. Għandna wkoll website illi speċjalment dawk l-entużjasti fuq il-barbecue nħeġġixkom biex din il-website titlu fuqha li se jkun hemm riċetti, jkun hemm eh, master classes, informazzjoni, insomma minn kollox tajjeb jisimha eh, maltabarbecueleague.com. Apparti dan kollu, imma, jiena nixtieq ngħidilkom ħaġa importanti, illum tridu ssajru burger, importanti li din il-burger, ovvjament mhux se tidħol hemm ġewwa ssibha lesta u taqliha, ma trid tibdiha mill-bidu, mhux hekk? Impressjoni. Aħna m'aħniex tfal, sewwa? U biex timpressjona lix-chef. Kif vole.
X'nagħmlu?
F'idejk. Għandi l-unur illi nibda l-ewwel sfida, tlieta

In-namra li insajjar bdiet naħseb minn mindu kont żgħir, mindu konna żgħar jien u Luke, tista' tgħid konna fl-iskawt, konna kompetizzjonijiet kontra kontra xulxin u llum u llum qegħdin f'tim flimkien. Naqbel miegħu perfettament, in-namra ninsab ċert li bdiet mill-iskawts. Ta' żgħir aħna nkunu mdorrijin nqabbdu nar u mill-ftit li jkollna, xi ftit xnaqa patata, xnaqa bajda u basla, Prova tagħraf kif ħa toħroġ b'xi riċetta li tagħmel żitt. Luke. Yes. X'ħa tagħmlulna? Mela, burger. Eħe, le, dik żgur. Mela, bażikament li ħa nagħmlu, ħa nħallu l-laħam jibbrilla, għażilna biċċa laħam li għandha togħma tajba. Li? Dak spiċċa tipprovdi ammont ta' xaħam li huwa aċċettabbli għall-burger, fil-verità tridu l-fat content.
U l-bacon qed naraw? Il-bacon issa dak huwa li ħa jagħti dik in-nagħa. li jgħidulha piżeż. Issa, Daniel, inti x'qed tippreparalna hawnhekk? Dawn huma jalapeno poppers, huma jalapenos mimlijin naqa' cream cheese mdawrin bil-bacon, bażikament, ħa nitfgħuhom ukoll mal-burger biex nagħtu naqa' togħma ftit żgħira differenti wkoll. Qed nara l-patata u qed nara hawnhekk huma wood chips, hux hekk? Dawk huma wood chips. Mela, fehmuna għalfejn tużaw il-wood chips. Mela ħa nagħmlu, ħa nippruvaw nesperimentaw.

U taf inti, it-terrazzin jgħin biex inti jkollok barbecue u tibda ssajjar u tibda tibda tagħmel dawn l-affarijiet u mbagħad maż-żmien tibda dejjem iżżid xi ħaġa dejjem dejjem iktar.
Jiena tħajjart minn ħija, jiġifieri tista' tgħid jien bdejt warajh insajjar fuq il-barbecue. Mauro, Alessandro, kif qed tħossukom?

X'inhu r-rwol tiegħek fil-koppja? Ir-rwol tiegħi jiena peress li dħalt kwart ilu, kelli nadatta, allura ma ridtx infixkel il-pjanijiet tagħha. Allura jiena qiegħed fuq in-naħa ta' support, jiġifieri chopping, cutting, nġib l-ingredjenti, nagħti l-ideat. Imma tħobb issajjar?
Le, nħobb insajjar, nħobb insajjar. All right.
Okay, I'm gonna leave you at it. Good luck with your work. Thank you. Okay. Thank you.
In-namra li bdejt insajjar huwa li l-familja tiegħi kollha ta' fis-sajjar, ehm, maħniex xi professjonali, ehm, ma minn mindu kont żgħira kelli l-interess li nagħmel xi ħaġa. Mela, ehm, jiena għamilta ma' ċertu nies,

Mela, għal-barra, għal-barra, għal-barra. Ġviri parti mid-dekor tal-berker. Eżatt, eżatt. Sewa, u għattajt ammont kbir ta' ħaxixa. Dak kollu għagħu l-barbecue kol. Mela, ħanaqlu l-patata, mbatt ħanamlu ġo seasoning. U eh, il-bżar tal-kulur biex namlu naqra decoration għal-mal-burger u affarijiet. U l-missira xie tfajtu jgħamil, ħana xnu jgħamil naħal oħra, xie tagħmel dat. Qed nagħmel il-burgers. Dik paprika. Paprika.
All right, eh.
U tanduri.
U tanduri.
Naqra stil Indian x'inhu dal-burger? Eh?
Il-ħwabar ta' miegħu huma. Isek tal-esperjenza di ġili provajt qabel. Eh? Taħseb? Naħseb ġili provajt. Isma' ħalli ħallikom fil-paċi. Tajjeb, good luck.
Den, burger forsi nisjedu l-ek u burger. Imma biex tamel burger mill-bidu tajba. Biċċa xogħol?
Efhem, mhux mhux ħsarx biċċa xogħol, l-importanti għal burger tajba għandek żewġ affarijiet, tliet affarijiet, sorry. Il-ħobs importanti ħafna, l-aħjar tuża, eżatt, għadni ma rajtx il-ħobs ta' ħadd jiena. Il-ħobs huwa l-importanti tuża brioche bun. Għandhom l-għażla, jiġifieri huma jridu jaraw U kif x'inhu. u kif tuża l-brioche bun. Brioche bun huwa triki. Għax jekk inti tittoastjah ħafna, il-brioche jibbiż. Il-brioche proprja biex jtajpet iku jiġi steamed jew steamed jew lightly grilled. Jiġifieri jridu joqogħdu attenti ħafna x'in jitfgħu l-ħobż fuq il-grilja. It-tieni ħaġa hija l-cut tal-laħam, tifhem importanti ħafna. Iżda dik kont se nistaqsik jien, il-kwalità tgħodd tal-laħam jew. Il-kwalità tgħodd ovvjament, però l-cut hija aktar importanti għax jekk inti tuża fillet mhux tajjeb. Fillet huwa Rolls Royce tal-laħam. U l-kwantità ta' bejn kemm hemm laħam u kemm hemm xaħam? L-aħjar, l-aħjar ara għall-burger perfetta in my opinion tkun 80-20. 80 laħam u 20% fett. Ma tifhem? U l-importanti ma tisseasonjax qabel. X'jiġifieri?
Ħafna nies l-antiki kienu jħalltu qabel u hekk. Meta titfa' s-seasoning qabel u titfa' ħafna flavours qabel, il-laħam jekk titfa' l-melħ qabel u ħafna nies ma jafuhiex jekk titfa' s-seasoning qabel il-laħam jinxef. Għax il-melħ, il-bżar, Dak jixbet il-moisture tal-burger, għal burger tiġi dry. Issa ġenera ta' barra, jaqbdu jitfaw il-burger, jitfaw la naqra ilma u jattuha. Dik dik dik kif nagħmel ġoħunet kollha tiegħi. Ġieli għamilta jiena u vera tajba. Dik hija t-trick tal-burger, il-burger tibqa' moist. Sewa, il-ħxuna.
Tgħallem għax minn hawn ftit ora se nibdew naraw. Il-ħxuna dik imbagħad skont il-ħxuna hija skont il-liking, bħalissa l-moda tkun burger rqiqa ma jkun hemm tnejn jew tlieta. il-moda. Ma tagħmilx differenza ma fit-togħma. Nifhem, it-texture tagħmel differenza biss, it-texture. Jiena my opinion burger juicy tkun ħoxna. Jiena nemmen li rrid titħolok f'ħalek. Ija le, u mbagħad it-tielet ħaġa li konnet ngħidu b'ta' ħaġa importanti f'burger hija kaler. F'xiex għandna saying aħna fi kċejjen, no colour, no flavour. Ġifieri jrid ikollha l-ħassa dik il Le, il-laħam, il-laħam trid ikollha l-kulur. Hawn ħafna nies jitfgħu lek burger tgħid dawn. Wieħed ilu jitfa' paprika ġifieri. Sajran, is-sajran, eżempju, nagħmlu mod. Burger ma tridx titfagħha tqgħod iddawwarha tilgħab biha. Burger itfagħha, issajjarha ħafna minn naħa waħda, u mbagħad iddawwarha. Imma tgħid ħafna x'inhu l-ħin perfett, ejja. Skont il-ħxuna tal-burger. Skont il-ħxuna tal-burger. Imma jekk m'għandekx kulur fuq il-burger, jekk tiġi sa mgħollija griża, tgħidli mhux tajba. Induruhom dawra naraw x'qed jagħmlu? Ejja, naraw x'qed jagħmlu. Chef!
Tim Alessandro.
Kbira dik il-burger, eh? Mhux. Ena aħna, għaddu miex jissirlek naħseb. X'laħam użajtu allura li burger to? Eh, Angus, Angus beef. Il-kat, il-kat għandkom idea xini? Aħna ma tlabnewx il-kat partikolari, imma naħseb li ċak eh, parti minn. Muntum ħallattu kollox qabel mid-dera.
Iva. Fajtu seasoning, Worcester sauce, milk. Waqt li qed nagħmlu. Chef, qed tara hekk xi ħaġa forsi tista' tihom pari?
Sista l-burger narħa kbira ħafna, nibża li ħaddum biex isirlek, forsi teqpanejja minn nofs. Naħseb li minnek inċekkina ftit jena. Il-toqba tajba li għamilt il-toqba. Għax meta tamelek jessir l even. Imma naħseb di, naħseb dik fija 280 grams, naħseb inna kbira. Kiku minnek inċekkina ftit zaħira. Tajjeb?
Ta' kif għalfex, tibza t-ħar għalek minn barra, t-tibqa għalek nejja minn nofs.
Fidejkom. Grazzi.
Isma, ħallu waħda kbira, l-oħra naqriżhom. Saħra wieħed naqriżhom. Imbagħad naraw li jgħodu l-aħjar. Ħa nitfaħħa fuq il-grill. Mela, xef, hawnhekk jiena rajthom hekk, da intefa' fuq ir-ras tal-kċina. Umbagħad li ieħor jgħat iktar mitfuħ fuq lej il-grilja. Li ieħor intefa' jagħmel il-bacon jam. Bacon jam. X'inhu l-bacon jam? Bacon ġem, bacon ġem hemm ħafna recipe ta' riċetti. Kun tipo ta' ġam ikun reduction. Mamul bil-bacon u għat jagħmlu bil-maple syrup u bil-brown sugar u affarijiet hekk. Is-soltu jużaw kafe. Hmm. Imma din għal riċetta differenti tiegħu. U milli qed naraw il-bacon wrapped stuffed cream cheese jalapenos. Yes. Dawk tal-bliħ, eh? Tal-bliħ jidru daw. Dawk għat għamlom bil-breadcrumbs, le? Le, dawk kif huma, għantom ħarra smoke.

Iċ-ċakk normalment, again, tipprovdi x-xaħam li hemm bżonn biex il-burger iżżommha moist. Il-burger trid tkun xaħmija.
Xtaqt tagħna iżjed, ħa nkun onest magħkom, imma we make do, we make do. Il-wood chips għal fejn qed tfaħħhom dawn? Il-wood chips mela issa għamilna rudimental smoke box. Għandna smoke box ta' dirett man-nar biex ittella t-temperatura tibda tipproduċi u għandi l-jalapenos li qegħdin in direct heat. Jiġifieri ħa jippruvaw jieħdu t-togħma tal-ismoke U ma nixtieqx li nagħlqu għax jiġini kollox l-istess għoma. Ġifieri it's, um, it's an experiment. Il-mustaċċi seri.
Il-mustaċċi qed jagħtuna anke morna naqra lejn il-Messikani. Bil-ħalab. Ħilas. Grazzjas, ċef, kompli dur.
Dan. Għajli.
X'taħseb minn dat-tim? Sissa nelek il-flawta. Impressionajt ruħi għax għadna qatt ma rajt. Biex xi ħadd jitfagħalni bil-limbit aħmar fuq berget. Bdiet il-griga tiegħek, Manwel.
Għaliex tfajt limbit? Ir-riħa tal-bliħ ġifieri naħseb ħadd tkun tajba. Xappapom.
Xottox.
Aha. Ma tal-ġent, għax fil-fat, u mux qabad tefa l-imbit. Għamlu reduction bil-garlic bil rosemary u għek. Ġifiri ħalli l-flavor ikun iktar intens, u tefa fuq il-burger. Ġifiri xaħġa li għatma rajt ħajti kolla jen. Xer, min jikkmanda hawn? Min jidher li kmanda bejn ikom it-tnejn? Ifhimni, jiena l-ikel tiegħu duqtu kif jagħmlu bl-imġid. Duqtu. Aħna nħobbu naqra nxappu, ħa ngħidlu hekk. Xer, x'inhi l-kelma? L-kelma x'inhi? Nxappu. Aħna nofsna mqawċin, ħa ngħidlu hekk. Dik hi mela. Sewwa.
Duqtu. Induqu dal-oħrajn? Nxappu. U hawnhekk għamiltu l-onion rings, jiġifieri? Iva, għamilna l-onion rings, għalissa ħa joqogħdu hekk biex imbagħad iktar tard. Ħa terġa' ssajjarhom ġifieri mbagħad?

Dak qed jagħmlu tamarind sauce. Aha. Dak huwa sauce li juża ħafna l-Caribbean, juża ħafna Asian. Qed tifhem di għamlu ta' from scratch, ġifieri xi ħaġa impressjonanti naqra. Gillian, where are, where, where are you from? I was born in England, but okay. um, I moved to Trinidad and Tobago when I was a child. Uh -huh. uh, that's where my parents were originally from. So that's kind of where a lot of my cooking is from as well too. But have you ever ate a burger with tamarind sauce?

Xogħol imsafer ħafna l-Italja u hekk. U tara ħafna pereżempju grilling ta' ħut u dal-affarijiet. Iżommhom ħfief eh, l-affarijiet eh, mu fresh, ġifieri s-salat tagħna dejjem ħasta dam basal zepput whatever. Barra minn Malta ssib kemm tuffih issib eh, jekk tmur Poland, jekk tmur is-salat huma kollha differenti. Aħna rridu dejjem standard. Ġifieri tlat kuluri. Mela minn għandkom mhux qed nistennu fresh standard.
Xejsta. Le, u li titgħallem meta tara tagħmilha ma' nies li mhumiex tal-lokal, aħna l-ikel Malti huwa daqsxejn tqil. Meta tibda ssifer barra dduq it-tomiet aħna meta tmur ukoll barra li barra minn Malta ddur postijiet tiqpa' t-tom l-affarijiet individwali anke mhux mhux kollox ma' kollox u togħma waħda. Sa għall-lok taħdem għax.
U intom bħala laħam x'użajtu għandek idea? Angus.
U l-cut ma tafuhiex il-laħam? Il-cut x'inhi l-biċċa? Il-cut
ma M'għandix idea x'kienet però kienet fil-packaging stess minħabba li kien hemm il-connecting tissue hekk flejkjat ħafna mal-ewwel. Tajjeb ma.
Eh, ġib suppost.
Mhux ħadd dry. Daniel, ħajli boss.
Il-fratelli Pirrone, kif sejrin? Inkwetawk naħseb. Le, mhux jinkwetawni, ġest il-forma tal-burger rajtana inkwetanti. Wara meta tkun kbira ħafna jekk ħassajra fuq il-barbecue bil-lines hemm ċans tinqas minnhom. Probabli tinżel xi biċċa jew ieħ. Issa huma kellhom il-lava stone li kieku riedu setgħu użawha. Lava jiena opinjoni tiegħi kollha misshom użaw għal-lava stone. Pallu. Għax qed tik iktar.
Mela. X'in il-lava stone biex nifhem? Mela l-lava stone tkun il-ġebla bħalma jużaw il-fran tal-pizza u hekk. L-aħjar burger li jista' jkollok din hija opinjoni Tiegħi, jiġifieri jiena. Mhux int hawn imma llum Jiena għalija burger l-aħjar dejjem issajra fuq flat grill, ħa nifhem għalfejn. Meta ssajra fuq barbecue hekk ikollha ċar flavour, imma l-moisture tagħha jibda jinżel kollu isfel. Titlef il-juices. Il-juices jinżlu.
Qed tifhem Aurore, il-lava stone kienet iżżomm il-juices tagħha.

L-inbid.
Hija l-inbid bil-garlic, bil-rosemary, ġifi l-inbid u maħsub. Li jitfa.
Imma anka l-inbid full bacon qatt ma rajdu jien, l-inbid ħmar full bacon. Ma mpallaw żejjed għax hekk wara tgħidli da tajjeb. Jiena
u x'nu jiena ħadd iġi xerdejja tiġifieri. Ara, se mmorru fuq il-master grillers. Mela tal-jalapeno. Sissa fl-opinjoni tiegħi huma jidhru l-iktar tnejn li jafu x'qed jagħmlu għax huma marru Marru very American style, bil stuffed jalapenos, bil bacon jam, bil wood chips. Imma mbagħad at the end of the day skont kif ħajsajruh l-oġġett, tifhem? Però li qed tinkwetani l-iktar hija li t-tnejn minnhom ma jafux il-cut li jużaw. Il-cut eh, m'għandix idea x'kienet. Fil-fatt nistaqsejnihom. Insumma xetaw għażlu l-imka tridu. Għalhekk. Dik beżżani biss jiena kif edna l-ewwel il-cuts mhux kollha tajbin għall-burger.

Parteċipanti, timijiet, baqa' biss ħmistax il-minuta, 15 minutes more. Ħaffu, ħaffu, ħaffu.

Kif jgħidu niċċiljaw hawn ftit tajnihom ġelat grazzi għal Maypole. Fidejk xef, fidejk Sander.
Xef, wasal il-moment. Fl-aħħar dal-burgers rajnihom jitwieldu, issa wasal il-ħin li inti tibda d-duq u tgħid li x'taħseb. Tajjeb dan huwa l-ewwel wieħed tal-ewwel team ta' Team One tal-Fratelli Pirrone. Fratelli Pirrone. Ifhem, eh, bħala presentation tal-ġen. Ħafna, speċjalment oġbitni ħafna l-idea li għamlu il-krips. Konna miktar konsistenza ta' crispiness, speċjalment jimmix fryer industrial. Issa l-flavor kollox imma. Fidek. Għana naqra il-burger ħana sama minn nofs. Għanara. Ta' minn nejdu li denji l-eżempju, għalih importanti u koll il-burger kun titħollu fħalek li di Naħseb hija passabbli. Naħseb eżatt, ħalqi mhux żgħir jiġri.
Pala sajran?
Pala sajran tidher naqra żgħira dry, overcooked kif qed tara. Tidher naqra nixfa. Ma ma tistax tgħid, skont il-katt u skont

De tajna di twist Taljan fit-tim tagħna, allora semmejnih Fico Burger. Fico ġifieri faqqa.
Faqqa. Isma' li għallek li draj. Inkwitat, hekk jew. Ifhem, issa naraw xejn fl-aħħar. Issa naraw ejja.
Daniel, imiss issa it-tieni burger li d-darba biex jidħol f'ħalqek weda, eh, da, x'taħseb?
Fem bħala flavor ma nafx għadni, ma daqsu naqra żgħira Gbieti, burgers tkolla bil-furketta u skina. Dan huwa ta' tim tal-Wine and Bones. Femmen, issa l-isem naf minn fejġi, għax għajmi għajt. Bil-imbititi. Xebba mbit aħmar fuq l-laħam, għat ma rajt għabel, mandi kursita. Ma naqra. Naqra. Ma kif għan ikolla minn fejn. Ups, iż-żarmat l-ekol attent.
Hija voliminuża, eh, bħala burger. Ġifieri ngħidlek family, family burger jodda. Sa titma' it-tfal u kollox b'wieħed.
Il-laħam. Trena għażajra nixfa ħafna. Ukoll kif tara Għisa, ara.
Denji, x'taħseb li jaħżu? X'qed taħseb? Xer?
Il-burger iva ġiet naqra żgħira. Ġara, ġara, ġara, Manuel. Għax fidejk kien it-tisir.

Bħala toma kif morna? Mela, bħala toma l-laħam, to be honest, l-imbit aħmar ħadem, imma l-laħam draj ħafna ġiż. Imma ħan niprovaħħa f'daqqa għalli konna li doqta kif suppost. Għalli nduqa hekk. Mhm. Tibem ħana

Xtraw bihom daw. Toħ ċans ħajja moda. Mela, sadattant.

Fuq laqas fih majonez xej. Sa naraw il-burger. Tana, tana. Ta' tnej, mem xera naqra, xirġu lija hi. Il-burger kif taraw, sissa l-iktar waħda ġusi li rajt. Fata da likwidu ħreġ minna ġifiri. Għadu. Di tajba tkun, eh? Naraw, naraw naqal flavors.
Ma nikkummentawx. Ħalli nem, ħalli nem, x'taħsbu? Eh, il-fatt il-fatt li ħarġet Moist Zender għax l-loba tal-azzartu taqlaħħa kmini, taf li għandek biex minuti tistenna. Tajt ħadmulna l-wood chips. Eh, I doubt. Ma nara, ma nara, ma nafu.

What? See, You've got a poker face. no, I hate poker, imma the potato is very raw. Sorry. That's all right, darling. U sa ma nħallik tażel il-verdett tiegħek, aħna ħaniqfu għal waqfa żgħira. The Malta Barbecue League jirringrazzja lil Powerhouse Malta, Zamco, Cini Marbles, Bad Boy Cleaners, Sports Experience, Paradiso Gardens, Angelo Aquilina Refrigerations, Flamingo, MG tal-Ixkaffar, Juva by Clinton u Gemo. Nilqgħukom lura għal The Malta Barbecue Challenge u l-iktar biċċa eċitanti għall-parteċipanti tagħna. Chef, ħanitolbok tgħidilna Liema kien l-aqwa burger tal-lejla?
Mela, l-aqwa burger tal-lejla kienet by far ġifieri, ġifieri kollha kienu tajbin ta' ġifieri, imma dik kienet aqwa partikulari ħafna. L-aqwa burger tal-lejla kienet ta' Grill Masters.

Għall-fażi li jmiss. Tajjeb, min jaf x'ħa jkun hemm lest għalikom. Però inkomplu. U issa mill-ewwel sfortunatament ħa mmorru għall-aħħar burger. L-inqas burger li laqtet li xef tagħna, li xef Daniel. Fidejk dan.
Mela, din għandha għad fix li, imma ovvjament irid inkun onest. L-agħar burger li kilt il-lejla kien hemm ħafna raġunijiet ta' differenti, mbagħad forsi nispjegaw wara ma nafx. Imma l-agħar burger kienet ta' Strangers on a Grill. Oh,

U nafu l-Arberger. Issa għandna xi ħadd wieħed minnkom illi ħa jkun qed jgħaddi għall-fażi li jmiss. Chef, fidejk.
Ġifieri l-burger li ħa ngħid issa li ħa jgħaddi u ovvjament l-ieħor Ħajjen aħla, żarma.
Għala, di diffiċli xi tnej kienu tajbin. Nari kif verità, speċjalment xi rajt waħda jisni ħadd qatax rajta naqa kbira hekk u liħor rajta naqra bil-bżar u nej, bil-sos ġifier. Però il-flavor importanti ħafna. E, l-iktar burger li oġbitni minn dawk it-nej kienet Ta' Fratelli Pirrone.
Mela, fratelli Pirrone, għaddejt għalli jmiss kif tħosskom? Tajjeb, ħafna.
U sfortunatament, il-Wines and Bones ħatifqulnaw. Grazzi tal-li kontu maħna. Issa jiena mux ħanibatkom id-dar bidejkom fidejkom, tajjeb, ħankun qed natikom voucher grazzi għal Bolt Food kull wieħed biex ovvjament li kell ma sajruħx imma tordnaw.
Daniel, grazzi ħafna għanta li kont onest, tu għallimtni affarijiet dwar il-burgers li ma konx nafhom f'ħajti. Issa, jekk trid, aħna fl-aħħar tas-sajf ikun hemm il-finali, jekk trid terġa' tiġi bħala parti mill-ġurija l-kbira mbagħad. Niġi żgur u. Ma tkunx waħdek fuq din il-mejda. Tajjeb, le niġi niġi żgur u ħadt pjaċir. Grazzi ħafna.
Thank you.
U xi ħaġa interessanti li xtaqna ngħidulkom hija li dawn il-kċejjen, l-erba' kċejjen li għandna hawnhekk, dawk ħa jkunu qed jiġu auctionjati għall-karità. Fejn ħa jibdew mill-prezz ta' 5,000 ewro il-waħda bil-barbecue b'kollox, ġdid, Tajjeb, ġdid. U intkom ħa tkunu qed tagħżlu fejn ħa tmur 50 fil-mija tal-karità. Jien naf, eżempju, nirbaħ jien u niddeċiedi li ntih il-YMCA. Il-50 fil-mija l-oħra ħa tmur għal Grill for a Reason illi jibnu l-iskejjel lin-nies illi ġew milquta mit-traċedja ta' Ħaiti illi hija l-karità tal-bulli li qed jipprovdilna dawn il-kċejjen u dawn il-barbecues. F'idejn Daniel ukoll għandna dal-ktieb li ħa noħorġuh fl-aħħar tas-serje, ħa jkun fih l-aqwa riċetti li saru, ġifieri tal-lum żgur ħa tkun hemm, tajjeb. Jiswa 20 ewro, ħamsa minnhom se jmorru kompletament għal Richmond Foundation biex ngħinuhom ukoll. Grazzi ħafna talli kontu magħna, nispera li ħadtu pjaċir daqs kemm ħadna pjaċir li nagħmlu aħna dal-programm, narawkom il-ġimgħa d-dieħla. Ciao għalikom! Tnaddaf hemm, jiena nnaddaf hawn. Bdejna. Ciao.

U issa nirrilassaw ftit għax spiċċa l-episodju, però aħna bħalissa għandna kampanja għaddejja mal-Bolt Food fejn l-ikel illi jkun issajjar u ma jkunx intmess nibagħtuh b'delivery għal xi NGO lokali jew għal xi ħadd illi jagħti servizz lill-poplu Malti u għajjatt Bolt u minn hawn u ftit ieħor suppost ġej Il-courier. Hemm hu. Farrajt! Farrajt, tal-bord jien.
Daniel Kirkop. Daniel Kirkop, Quentin jien tal-bord. Tal-bord food. Zom naqra.
Inti mhux in-neputi ta' Zija Rose.
Allora Inti Daniel Kirkop? Jiena. L-Ostri no niftakrak dak l. Inti tfajt mal-Bolt Courier? Ej, ej, għad naqla lira u extra. Imma int mhux kont security ċ-ċimiterju? Eh, għadni security, security ċ-ċimiterju għadni, għadni, għadni hemm. Ejja, ninżel kuljum. Issa suppost xogħol?
Ej, ej, bil-lejl bħalissa. Ejwa, ejwa, ejwa. Suppost xogħol. Wekk għall-ħares qatt jinqala' xi ħaġa. U xi tidu jinqala'. Qed ngħidlek ix-xogħol mejjet u mbagħad fejn qiegħed jien mejt immissem. Mela. Tieni li kellha se jiksaħlek af bili. Tlati, ciao, ciao. Ah, ah.